Insellmulkom u nilqawkom għal programm ieħor xi qrajt dan l-aħħar li llum se jlaqqana ma' Helen Borg. Helen twildet fir-Renju Unit iżda meta kellha tmien snin il-ġenituri tagħha għażlu li jiġu jgħixu f'pajjiżna. Minn mindu waslet Malta, l-ilsien Malti saħħarha, u minn hemm nibtet imħabba lejn il-lingwa, li hi tesprimi fil-kitba tagħha, li spiss titratta titratta il-weġgħat tar-ruħ. Dan jinħass speċjalment fil-ġabriet ta' poeżija u poeproża li jinsabu miġburin fil-paġna ta' Facebook Dmugħ li ma jxarrabx. Is-sena li għaddiet hija ppubblikat l-ewwel rumanz tagħha, L-Għasfur tal-Injam ma' Horizons. F'Novembru li ġej mistenni joħroġ it-tieni rumanz tagħha, Iben id-Dell. Allura Helen, xi qrajt dan l-aħħar?
Ktieb li qrajt dan l-aħħar jismu The Book Thief ta' Markus Susak. Huwa ktieb partikolari għal żewġ raġunijiet. L-iktar waħda li n-narratur ta' dan il-ktieb huwa l-mewt fih innifsu. U Susa kien xilu iġalek tħoss kompassjoni għal dak li fl-aħħar mill-aħħar neħilna kollox.
Dwar xiex jitratta dan il-ktieb? Il-ktieb jitratta eh, dwar it-tieni gwerra dinija fil-Ġermanja u eh, nimxu ma' dit-tifla jisima Lisel. Meta eh, fil-bidu tal-ktieb hi titlef il-ħuha tara ħimut qudiema u il-mewt jissaħħar minna dit-tifla kif titratta ruħa dak il-ħin. Waqt il-funeral ta' ħuha jaqa' ktieb mill-but tad-deffin u t-tifla tiġbru. u l-mewt laqqamha l-ħalliela tal-kotba, infatti tibu ktif. It-tifla tkun għadha ma tafx taqra u tikteb, imma meta mbagħad tmur tgħix ma' dil-koppja, il-missier jibda jgħallimha kif taqra u hemmhekk jinbet l-imħabba lejn il-kelma. Tul il-ħames snin tal-gwerra hi tisraq ħames kotba oħra Imma ma żommhomx għaliha. Tużhom biex meta l-iktar fix-shelters meta n-nies ikunu mbeżżgħin u kienet taqra l-istorja biex biex tikkalmhom. Fil-ktieb it-tema tal-qari u tal-kitba u tal-letteratura joħroġ b'mod qawwi, hux hekk? Tgħidilna xi ħaġa dwar hekk? Joħroġ b'mod qawwi għax Hi illi l-atroċità li tibda tara madwarha, għax hi avolja kienet il-Ġermaniża u hekk ma kinux jaqblu, ħafna mill-Ġermaniżi komuni ma kinux jaqblu mal-politika Nażista u mal-moħqrija tal-Lhud u hekk, allura huma kienu imbeżżgħin daqs il-bqija tad-dinja tista' tgħid. Imma minkejja dan, minn ġol-kliem li kienet tara taqra fil-kotba kienet tieħu ċerta wens. U kienet tagħtih 'l ħaddieħor dak il-wens. Infatti huma kienu bħala familja kienu anka żammew Lhudi fil-kantina tagħhom sentejn sħaħ. U hi tagħmel ħabib ħafna ma' dan. Tagħmel ħabib ħafna miegħu iva. Imma minħabba ċirkustanzi da jkollu jitlaq għax jibżgħu li ħajsibuh u hi tagħmel il-bqija tal-ktieb taħseb jekk jekk kienx għadu ħaj jew le. U għalfejn laqtek b'mod daqshekk partikolari dan il-ktieb?
Il-mod kif hi taqra l-kotba u kif tara l-kulur fil-kliem u kif hi tista' tintilef f'dik il-paper doorway. Inħoss anka jien, ġifieri meta nikteb inħossni li qisni tlaqt mid-dinja u mort fejn ridt. U hi kienet tħossha l-istess mod.